feiert d'Arméi 50 Joer Fräiwëllegendéngscht. Vun 1967 un hu sech jonk Männer am Alter tëscht 18 a 24 Joer also fräiwëlleg fir den Militärdéngscht um Härebierg gemellt. Zanter 1987 dierfen och Fraen an d'Lëtzebuerger Arméi. An der Grondausbildung léieren si bannen 16 Wochen d'Basis vum militäreschen Liewen hautno kennen. Eng nawell ustrengend Ausbildung, och fir Profisportler. D'Schwëmmer Julien Hengs an Raphaël Stacchiotti zum Beispill wëllen duerch des Ausbildung an d'Elitesektioun vun der Arméi kommen. D'Monica Semedo wor op hirem éischten Dag um Härebierg dobäi an huet e puer Woche méi spéit nogefrot, wéi et de Rekrutten esou geet. 1967 gouf am Grand-Duché de Fräiwëllegendéngscht an der Arméi agefouert. Zanterhier hunn hei um Dikricher Härebierg iwwer 8.350 Männer a Fraen d'Instruction de base ofgeschloss. Manner Schlof, permanent dobaussen, bësse Stress, awer näischt war elo net z'iwwerwannen. Mee wat motivéiert jonk Leit hautdesdaags dës Ausbildung ze man? Well dat mäin Tramberuff ass. Ech wëll Ënneroffizéier maachen. Ech hunn d'Schoul net gepackt an ech hat e bësse Mise an d'Schoul. Ech hu gemierkt, dass näischt fir mech. Wéi eng Karriärsméiglechkeete ginn et an der Arméi? All Zaldot gëtt perséinlech encadréiert, fir ze kucken, wat hie fir Niveauen huet a wat hie wëll maachen. A firwat entscheeden sech och Profisportler wéi de Julien Henx a Raphaël Stacchiotti fir d'Arméi? Mir hunn si iwwert e puer Wochen um Härebierg begleet. Méindes de fënnefte September um Härebierg. 73 jonk Männer a Fraen am Alter tëschent 18 a 24 Joer hu sech fir d'Instruction de Base an der Lëtzebuerger Arméi gemellt. A wéi si schonn op Facebook ugekënnegt haten, sinn och Profisportler, ënnert aneren d'Schwëmmer Raphaël Stacchiotti a Julien Henx mat vun der Partie. Et ass mäin Dram an ech wëll dat och do gär erreechen an de Sportssall do ze maachen ass eng super Geleegenheet fir dat kënnen ze erreechen an ech wollt et scho virun zwee Joer maachen, direkt no der Première an sot ech mer, okay nee virun der Olympia wëll ech net ophalen an sinn ech da e bëssen aus dem Wee gaang an jo elo stinn ech awer hei. Am Ganze wëlle 7 Sportler an den Elitekader vun der Arméi, aus guddem Grond. Déi zwee lescht Joer hunn ech och professionell Sport gemaach, wou meng Eltere mech dann ëmmer ënnerstëtzt hunn, dat heescht ech si wierklech, ech liewen op hinnen an. Ech fillen mech einfach, ech hunn 21 Joer an ech wëll awer och iergendwann mäi Liewen ufänken. A wann ech elo dat heiten, déi Opportunitéit hunn, gëtt mer esou vill Fräiheet och an ech mengen, dat deet mer och herno richteg gutt, jo. Läit d'Motivatioun vun den zukünftegen Elittesportler bei der finanzieller Sécherheet an der Zäit ze trainéieren? Hunn déi aner frësch Rekrutte ganz ënnerschiddlech Grënn, d'Debuts ze man? Ech hunn eng Technicien Commerce gemaach, dat heescht am Büro, mee dat huet mer awer, wéi ech meng Treizième bis fäerdeg, also gemaach hunn, war ech mer awer zimmlech sécher, datt ech dat net mäi Liewe laang wéilt maachen. Ech si Kach, ausgeléierte Kach. Ech hunn och dräi Joer an Däitschland geschafft. Ech wollt awer onbedéngt erëm op Lëtzebuerg kommen an do wollt ech awer och mäi Metier wiesselen. Ech wollt eppes aneres gesinn, ech wollt och méi maachen an esou. Ech sinn hei, well dat mäin Traumberuff ass. Ech wëll Ënneroffizéier maachen an jo, et läit och e bëssi an der Famill, mäi Papp ass Polizist, vun dohier. Ech hunn d'Schoul net gepackt an ech hat e bësse Miese an d'Schoul. Ech hu gemierkt, dass näischt fir mech an ech hu léiwer dann eppes mat wat mat Sport ze dinn huet an dofir hunn ech Arméi gewielt. En avant, marche! Majo, an e puer Woche gesi mer eis erëm hei um Härebierg. Rechts, rechts, rechts, rechts. Op déi jonk duer goen, manner autoritär optrieden. Nieft engem fuschneie Büro um Boulevard Royal fiert d'Arméi och beim Rekrutement eng nei Strategie. Mir probéieren eis Méi ze ginn, fir de Leit esou transparent ze weisen, ëm wat et geet a wat fir eng Méiglechkeete mir de Leit bidden. Dat heescht, mir probéieren elo virdru mol selwer vun eiser Säit aus mat dem Bureau de Recrutement e ganz positiven Image ze ginn. D'Leit kommen oft spontan laanscht, mee mat ganz spezifesche Froen. Zënter eiser Ouverture am September hu mer ongeféier eng 200 Leit gehat, déi bis elo laanscht komm sinn. An trotzdeem huet d'Arméi hir Schwieregkeete beim Rekrutement. Well déi Jonk bei de Musterungstester ze schlecht ofschneiden, bitt d'Arméi elo souguer Virbereedungscoursen un. A leschte Joren ass de sportleche Niveau net esou wéi mir dee gären hätten, mee mir bidden de Leit awer d'Méiglechkeet, mir hunn en Trainingsprogramm, dee mer de Leit kënnen matdeelen, datt d'Leit sech kënnen dann esou och virbreeden. Wat de schoulschen Aspekt ubelaangt, hu mer och d'Méiglechkeet mëttlerweil de Kopral, d'Leit an de Kopral ze schécken, wou d'Leit dann ebe spezifesch op Tester virbereet ginn, fir d'Musterung dann ze packen. Mir sinn Enn Oktober, moies 7 Auer. Schonn iwwer siwe Woche sinn d'Rekruten um Härebierg. Et ass däischter, kal a niwweleg. Véier Deeg laang ware si dobaussen um Terrain. Dat heescht, aat erop, prett, Gamelle ewech gepaakt, esou wéi der elo sidd, Rassemblement. Gudden Appetit. Trotz hirer Fitness ass dës Übung och fir d'Profisportler Hengs a Stacchiotti eng Erausfuerderung. Elo grad nom Iessen geet et u sech. An Middegkeet ass awer kierperlech do. An spiert een vun den elo fir d'éischt mol hei sinn. Sou lues gëtt ee bëssen méi lues an allem Saache maachen, apaken, Kuerf paken, Kuerf huelen, lafen. Dat geet elo alles e bëssen méi lues an et spiert een dass do d'Gelenker, Muskelen scho bëssen e Coup kruten. Mir op jidde Fall. Also dat gëtt emmer dëst nonstop op de Bee sinn, dat si mer net ëmmer gewinnt. D'Grondausbildung dauert 4 Méint. Taktik, Drill, den Ëmgang mat der Waff an haarden Training. An deene 16 Woche vun der IB léieren d'Rekrutten d'Basis vum militäresche Liewen hautno kennen. De militäreschen Alldag huet et a sech, d'Liewen als Beruffszaldot och, mee bitt engem vill Karriärsméiglechkeeten, virop an der Reméi als Kaporal oder Ënneroffizéier. No dräi Joer aktiver Militärzäit bitt d'Arméi den Zaldoten am Service de reconversion awer och d'Méiglechkeet aner Weeër ze goen, sief et am ëffentlechen oder private Secteur. D'Zil ass jo iergendeppes ze erreechen a voilà, a fir mech ass dee Punkt ukomm, wou ech muss soen, ech muss awer den DESS-Exame packe fir den Cantonnier ze maachen oder den Agent municipal an voilà, an dat ass meng Decisioun wou ech. Golden. Mä d'Reconversioun ass a sech den Konzept, deen a sech dat véiert Joer vum Zaldot sengem Kontrakt eben do ass, fir den Zaldot ze preparéieren, fir am zivile Liewen eng Aarbecht ze fannen. Den, all Zaldot gëtt perséinlech encadréiert, fir ze kucken, wat hie fir Niveauen huet a wat hie wëll maachen. An a Fonctioun dovunner kucke mer, fir perséinlech den Zaldot dat bäizebréngen an ze hëllefen, eng Plaz ze fannen. Wëll een Inspekter bei der Police, Giischten oder Douanier ginn, huet een als Zaldot Prioritéit. Bei mir geet et lo an de Centre Rétention, hoffentlech, wëll déi 4 Joer waren eng gutt Zäit, do wiisst een och aus sech raus, do gëtt een souzesoen zum Mann, Kollege gi bemol keng, si bemol keng Kollege, mee Bridder. Och eis zukünfteg Elitesportler hunn sech agelieft an un den militäreschen Drill an den Ëmgang mat der Waff gewinnt. Et war am Ufank eben och e Kulturclash, well mer mat zu 8 Leit eben aus allen Géigende vum Land koumen, Altersënnerscheeder, schoulesch Ënnerscheeder, an domadder eens ze ginn war natierlech net einfach. An elo si mer awer wierklech all Kollege ginn, schaffe mateneen, probéieren eis esou vill ewéi méiglech géigesäiteg ze hëllefen. Dat ass am Eenzelsport net esou oft de Fall. Dat hunn ech hei definitiv geléiert an do gesinn ech definitiv eng Entwécklung och. Déi éischt Deeg war immens komesch, et war eng richteg Waff an der Hand ze hunn. Mir ginn hei geléiert mat der Waff ze liewen, also ech schlofe mat der Waff am Schlofsak. Elo ass et scho ganz normal, och se auserneen ze huelen, d'Sécherheetsreegelen ze befollegen. No der IB geet et fir de Julien Henx op Bordeaux, obwuel fir hien och eng Karriär an der Arméi net auszeschléisse wier. Jo, also wou ech d'Tester hei gemaach hunn, et huet mer esou gefall déi zwee Deeg, datt ech zemools fir Ënoffizier ze maachen wierklech mech géif interesséieren. Mee bon, ech maache elo gär mindestens emol eng Olympiad, fir kucke wéi dat ass. Ech muss dat. Eng Kéier mol erliewen an dann kann ech vläicht nach dono eng Kéier probéieren heihinner ze kommen. No der IB sinn d'Elittesportler fir den Training fräigestallt a mussen op d'mannst eemol d'Joer en Test um Härebierg man. Vun den 73 Fräiwëllege fir d'Instruction de Base am September waren der no 7 Wochen nach 60 dobäi. Am Januar 2017 ginn d'Rekrutte vun der 26. Sessioun da vereedegt. Bis dohinner bonne Chance.